Her nivîskarek şopeke wan a berbiçav heye. Hin nivîskar jî hene şopên wan wekî xaçerêkan e. Hin nivîskar jî hene mirov nikare şopên wan bişopîne. Dema dibêjim şop, ez behsa şêwaza wan a ziman, berhemê û peyvên herî zêde bi kar tîne dikim. di nivîskar Îhsan Bîrgul de şopên têgeha dil serdestî li metna wî kiriye. Hema hema di her helbesteke nivîskar de têgeha dil xwe radestê me kiriye. Mijar evînî ye. Helbet mijarên cihê jî hebûn lê belê bêhtir mijar evîn bû. Evîn jî temsîliyeta dil e. Dil jî temsîliyeta hebûnê a fîzîkî, laşî, ye. Îcar mebesta nivîskar di helbestan de evîna bûjenî ye an jî evîna metafîzîkî ye. Bersiva vî pirsê ancax meriv ji metna nivîskar derdixîne. Berê vê bersivê divê em hinekî li ser têgeha dil re westin. Dil organeke mirova heyatî ye. Ger dilê mirov tune be dê mirov bêrih be ango kesên mirî be. Taybetiya dil li ber çav e, dil sersebeba hebûnê ye, hebûna zindî a laşî ye. Hin organên mirov ên din tune bin, dîsa jî dikarin bawayekî bijîn, lê mirov bê dil nikarin bijîn. Dil di nav organên mirov de hema hema a herî girîng e. Rengê dil sor û tijî xwîn e. Rengê sor rengê têkoşîn, hêrsê û hêzê ye. Rengê sor heman demê de rengekî fanteziyê ye, ango fanteziyê bibêr tîne. Rengê sor xwînê destnîşan dike, xwîn nîşana zindîbûnê û şer e, xwîn herikbar û tîr e, şilbûnê destnîşan dike. Cihên şil jî nedawîbûn û kufikbûnê bibîr tîne. Helbet şilbûn, paqijbûn û pakbûnê jî bibîr tîne. Îcar evîneke çawa evîna pakbûn û paqijbûnê an jî evîna nedawî û kufikî kêjan gelo? Mirov bo hebûna xwe biparêze pêdiviya wî tim bi xwînê hebûye. Di destpêka jiyanê û heta anha xwîn her daîm bûye mesela hebûnê. Zayendî jî bingeha wê de xwînrijandin heye. Kesên nû dizewic in cara ewil xwenrijandinê pêk tînin yanê kesê dizewic in ji keçikanî dikeve û derbasê merheleke din dibe. Bawekî olî jî xwenrijandin heye, mînak heywan tên qurbankirin û destpêkeke olî a xwenrijandinê ye. Di mîtolojiyê de jî xwênrijandin heye, bo qiralan serê mirov dihatin jêkirin û xwîna wan mirovan qiralan vedixwarin, mînaka kawayî hesinkar û her wekî din. Xwîn jî rengê xwe ji sorê hildibijêre, dil jî rengekî sor û têr tijî xwîn e. Sedemê pevçûn û şeran piranî xwênrijandin e. Ka îcar em hinekî li hin helbestên xwe binêrin, em têgeha dil û rengê dil û xwînê di vê çarçoveyê de binirxînin. Darek şikestî di nav rezê dilê min de. Şikestî ez şikênandî tu. Ruhê min di qefesa singa min de. Çavê li hatina te. Madem te ev dil sax nedikir, te ev birîn çima vekir? Qest û mebesta min ne dîtina çavên te ye, di çavên te de dîtina dilê xwe ye. Te ez di nexşeya dilê xwe de sirgûn kirim, ez nizanim kîjan gund im û kîjan bajar im. Şev sar tarî û bi saw, dil, jar westiyay û bi fîxan, hîvî, wext û werz payîz e li baxê dilê min. Pêl weşiyayî, gul çilmisî, dil tije kul, dil ketiye li ber bayê biharê lê nizane ku gilgirtiyê payîzê me. Nivîskar têgeha dil li gor metna xwe bingeha wê li ser evîn evîndariyê rêsaye. Mijara helbestan piranî evîn e lê belê tim evîn û evîndarekî bijan, têkçû û reşbîn xemgînwarî ne. çima qey evîndarî tim êş e, kêf tune ye, dema em naveroka helbestên xwe dinêrin di piranî helbestan de, têgeha dil serdest e. Dil jî nîşana hebûn û evîniyê ye. Di helbestan de dil têk çûye, dil hatiye rûxandin, tewq di dil de nemaye, xwîna dil hatiye kêşandin bi şirangê, loma helbestên me baranek e reşbînî barandiye, Helbet têgeha dil û dildarî evîn e, evîn jî bingeha xwe li ser zewq û arezû û zayendiyê bilind dike li gor Freud û Krishnamurti Krishnamurti, Pirani, kok û asasê evînê dikole, bingeha evînê û derbarê evînê de divê meriv xwedî zanist be, dê baştir evîniyê bijî, loma zanistiya evîniyê derdixîne pêş ve, Divê evîn gerek were hundirînkirin an na dê wekî qalikên li ser bimîne. Ne qalik divê di evîniyê de kakil girîng e. Divê em xwe bigihînin kakilê evînê. Heman tişt ji bo Freud jî derbasdar e. Yanî Freud jî li ser vî esasî fikr û ramanên xwe derdixe pêş. Lê ji Krishnamûrtî guhertîtir e. Freud berê me bi têgeha zayendiyê vedike. Di bingeha evînê de arezû heye. Divê em têbigihêjin ku evîn arezû ye, zewq e, tirs e, kîjan e. Ger tirsê vehebîn e, li wir nefret, fikar, hesûdî, xwedîtî û desthilatdarî heye. Ger di têkiliyekî de girêdanek hebe, Ew têkilî dê bibe destpêka sedema dejenerebûnê. Dema em li naveroka berhema nivîskarê xwe dinêrin, em têdigihîjin di gelek helbestan de hem girêdan û hem jî dejenerebûneke evînî heye. Hundirînkirin kêm e. Tim bûye koleyê evînê. Loma hatiye girêdan. Evîneke dejenerekirî ye. Li gor Krishnamûrtî û Freud evîn ne ev e. Ev şêwaz çewt e, a rast ne wiha ye û divê em evînî rast bijîn. Têgihiştina arezûyê an jî fêmkirina wê dê bibe sedema nehêsirbûna arezûyê. Evîn, evîn e, ne hewce ye em wateyekî lê bar bikin. Evîn, arezû û azwerî heman tişt in. Ger hûn yekî jî ji holê rakin, hûnê a din jî ji holê rakin. Divê em bingeha têgehan fêm bikin, ger em çawalêhat û têgehan bi kar bînin an jî em xwe bera bîra binê têgeha nedin, em ê nikarîbin têgehan fêm bikin, loma jî em ê têgehan bi awayekî hêsan bi kar bînin. Halbikî her têgehek xwediyê kûrahiyek û felsefeyek e. Yanî Freud û Krishnamurti bi kurtasî dibêje, Dema we li ser têgihek nivîsî an jî mijara we piranî têgihek be divê hûn baldar bin, divê hûn dikevin asasê wê têgehê û hûn wê têgehê fêm bikin, kurtasî divê hûn zanistê wê têgehê bin.